Le Yesu be ŋkɔ me, meva wò ŋkume, gake do ŋkɔ ame dzi la da akpe na wò kaka ɖe agbe si ye nèna ma ta. Akpe na wò ɖe nuɖuɖu lului siwo nènana mí míɖuna ta, ɖe ale si ye nèdzawɔ nuganugawo na nɔvinye amaka. Gake do ŋkɔ ame dzi la ɖe kuku na wò ɖe nu sia nu si ye mewɔ, si ye mede bubu ŋkɔ wò ŋuti oa, be nyemegalɔ̃ ge ko o. Vodada siwo menya kple siwo katã nyemenya ŋutɔ hã oa, menya siwo mewɔ. kple siwo nyemewɔ Mawu meɖe kuku na wò. Mele biabia tso gbɔwò be nàtso esiawo ke kple basketball si ye wòle dzidzim be nàya vɛ ƒoa? Amedzi la gblɔ nɔ be Mawu akpe. Mègabi dzi o, meɖe kuku papa, na bena wòanye ame ɖe le basketball be nya sia me. Na bena ye ɖeka wòade ŋkɔ le amewo katã me. Na bena nenye bena eɖo basketball be ƒoƒo sia be wɔna me, nenye be elatrɔ gbɔ va aƒemea, Nyemedi bena nye agbagba dzetsowo katã woava wu enu na nenem o. Nyemedi bena nu sia neva wu enu, eye eya mazu ame aɖeke o. Nenye bena eyi afi sia afi si ye wòayia, meɖe kuku bena wò amenuveve nekplɔe ɖo. Nenye bena edze abe ɖo basketball be toa ene, na bena wò amenuveve nekplɔe ɖo le afi sia afi si ye wòayia. Nu sia nu si ana bena ate ɖo ŋusẽ anɔ basketball sia mea, mawu, meɖe kuku, kpe ɖe eŋu. Ele be nàwɔ amenuveve nɛ. Kpe ɖe eƒe afɔ eve siawo ŋu. Afɔ eve siawoa? Kpeɖewoanu ye ba lɔ ame veawoa? Medzi be na nasi ami na ye ba lɔwo. Si ami na ye ba lɔwo. Basketball sia. Meka le si ye wa de ɖo. Menya le si ŋutɔ hã wa de ɖo wa. Zã ye ba siwo eye nana wa ƒo bɔlua. Nenye be na enua megadza yi ŋutɔ hã wa. Na be na wo gbɔngbɔn kɔkɔe. Ne kɔkɔ bɔl via de dziɖuɖu sia mia tɔ ye woɖo la nye. Na be na mia be nɔnɔmea kple nutsinya netrɔ. Wɔe be na mia be kɔƒea me tɔwoa nu nekpɛwo. Woanɔ biabiam be nu ka tae wowɔ nu sia na mí ɖo? Ame kae wɔ nu sia na wò? Mawu, meɖe kuku na wò. Medzi be na mada akpe na wò. Na be na míabe ŋutinya netrɔ.

Daga, champion nye, champion nye. Eo, aleke ne do alã ɖo? Me da alã nyuie lo. Eye o ya ɖe, a, nye ma kplɔ nya ɖe kɔo lo. Nye hã me doe ɖo ɖo. Nye da akpe na mawu. Ee, nye me te da alã nyuie ɖo lo. Ɖe koe me le tame bum. Eyi nyateƒe lo, naneke madzɔ lo. Nye ŋutɔ mawɔ nu tɔxɛ aɖe na wò. Madze agbagba awɔ nuɖuɖu tɔxɛ aɖe na wò. Menye naneke ko lo. Esime nèdze ayi ɖe afi ma vɛ ƒo bɔl ma, nèɖo la ɖu nu fofo aɖe, ɖe mɔ na mava edzi kloklo zi aɖe mawɔ na wò. Dagã, akpe na wò kaka. Ee, mele nɔ be nànɔ akpe dom nam o. Nɔvinyee nènye, eye wò ɖeka koe nye ƒome si nèle asinyea. Bena nyemewɔe na wò oa ɖe, ame kae mava awɔe na? E, kpɔ ɖa, mele be wòe ana aha nu hafie nàtrɔ gbɔ va. Maɖa nuɖuɖu tɔxɛ aɖe na wò. Nu si la ɖo kpekpe nyuie ɖe. Gblẽ na, gake ame nèle gbɔgbɔ ge. Dagã. Ee, nyemenyɔ, gake meka ɖe edzi be tsɔ manɔe me. Enyo. Maɖe da ɖi na wò ŋɖe sia. Mègaha nuku ɖe ɖokuiwò nu. Mawu la yra wò, eye wòakplɔ yi ɖe afi sia afi si ye nàyia. Amen loo. Nu si ko dim le enye be na manye ame gbãtɔ le amewo me. A. Wòe nègale gblɔm a? Nu si ye mewɔ na amewo kpɔ oa, ele wɔ ge na míawoa le ƒea me. Enye ye nye ye alo? Ee, melɔ̃ wò. Nye hã melɔ̃ wò, nɔvinye Akogoa. Enyo, make ɖi. Mavae tɔ azia na wò, ale be na nàdzo le game dzi. Nye hã mavae nɔ dradram ɖo.

Giovanni! Giovanni! Euh, Giovanni! Giovanni! Giovanni! Movitɔfo, nu ka wònye? Nu ka mele yi nyuie le gbɔ o? Nu ka le dzɔdzɔ le afi sia? Ame ke nye sia?
O, oh, oh, taflatse dze me, eh? Ee, nu ka bafa dom nèle? Nya kae nèbiam fifi la yi? Esime nu si nènya ye koe nye bena ano aha, ayɔ siga, agblẽ nuwo le afi ɖe sia ɖea? Nu kae mele yi nyuie le gbɔ o? Ɖe nàte zi ɖoɖoe, ɖe nàte do ɣlia ɖɔɖɔɖɔ. Nye zi ɖoɖoe mele be nàƒo nu nenye be name le nu ƒom o, eme nekɔ nɔ. Nu si koe nènya nye bena nàno aha, agblẽ nuwo dome yakayaka. Ale si ene dzi la nye srɔ̃ nyui na nɔvinye nye sia. E, nɔ te. E, taflatse le be nàdze eme. E, e vi ɖeka menye. E, ɖeka koe akogo. Na mía dzilawo. E, dze eme. O, Giovanni.
A, a, taflatse la. Giovanni, nu kae mewɔ eye medze na nu siawo? Megale tame bum ku ɖe wò agbea nua? Wò dzi la yi nugbewo. Ewòe nye míaƒe entreprise gã be PDGa. Medza tsɔ kɔmpenia tsɔ de asi na wò. Bena nava kplɔ entreprise sia. Gake meve wɔ dɔ zi ɖeka tete le afi ma kpɔ Giovanni. Ola, nɔte kɔmpeni ma ƒe nya nenye be meɖu agbeve kɔa mi la va gblɔ eƒe nya ɛ. Hei! Eh, baby va nya bɔ me. Giovanni ne ɖe dzi le ƒo na ma le gbegbe. Ne ɖe dzi le ƒo na. Nufuflu! Movitɔ! Kpɔ ɖa dzo le afi sia la. Hee!
Ɖe nàte ŋu do le xɔme na me. Ɖe nètsɔ kpete dagbe le nye tɔ nye aƒe mea? Ele be nàdze eme la. Giovanni! Ege dagã dzo yi.
Ee, pas, pas, pas, da pas anɛ la.
Ee, coach, coach, Pass, pass, pass, pass. coach, nu ka te nyanye mele nua ƒomɔ ma? Vɛ nɔ anyi via ɖe. Enoa naɖɔli amia ɖe. Nesia. Ee, ee, tsɔ bɔl la na nɔviwa. Coach, nye hameɖo la nɔ toa me la, nu ka te nye mele toa me? Pass, pass. Tsɔ bɔl la na ene le toa me ɖo ge la nɔ te via ɖe. Pass. Nye hamedzi la ƒo bɔl lɔe. Ye ma tsɔe na ame evelia tsɔe nɛ tsɔe nɛ. Coach, coach, ta fla ti alo, eh? Ee, ye ma akpe na o tsɔe nɛ. Wonye ne jige go ne rio fo were.
Hey, meɖe nanɔ nyui ŋutɔ. Esia yi sia me koe. Nenye be nanɔ vi nye va yi ɖe sukulu ma. Yi ɖe mɔdzia eye wòkpɔ gasɔgbɔtrɔ gbɔ va. Nuɖuɖu sie ma ɖa le yiyi ma mea. Ame aɖeke teti maɖu nuɖuɖu sia kpɔ o. Menye elã vitukui suesue mɔ siwo míenɔna ɖaɖam le fi sia ye loo. Nu sie maɖa la nyo ale gbegbe. Hey! Mm-mm. Meɖana nu, nye ŋutɔ menya. Meɖana nu, meɖana nu, meɖana nu. Ah, bebi nye. Bebi nye. Bebi nye nyakpɔa. superstar si dza nua si nye le ma dzidzi me aleke nua le yiyi ɖo dagã eh dagã kotsia mele dzidzi be na nyama kpla fɔ mebia tso gbɔnyi be na nyama va kpla fɔ akple me o ame sia ame si le afi sia le afɔ akpla ne be na afɔku si dzɔ nyi tsɔ ma va yia nɔte nɔte nɔte elabena ɖe tanyia mele dzidzi be na wea na kpla fɔ kple me oa Afi kae nèle le ɣi sia me? Enyo, wò ya nɔ te ɖe afi ma. Mava fifi lailailailai, wòe megavɔ̃ o. Ao, megbɔna. Mexe dza yi ɖe fiɔse mee gake nyemegale afi aɖeke yi ge o. Megbɔna, nèse nyaa? He! Hei! Ee, ɖeke ŋutɔ wòle ɖekakpui mayɔ. Ekema, kotsi ma le didim bena yeatsɔm tsɔ ble via alo? Ɛ̃, esime nye kple mi dɔ nya ta, edzi le va ɖe dɔmedzoe ɖe nɔvinye nu. Mele didi bena nɔvinyea newɔ fefea kplem o. Mekpɔ nya si ŋutɔ ŋu wolo, elabena nenye be medo go kpli egbea, hee, miɖe mɔ, miɖe mɔ mayi me kpɔm si ŋutɔ le dzɔdzɔma. Nature Nature, nature, un mouvement, mouvement, ne yedji. Nature, nature, tsɔ bɔla na nature kaba. Coach, coach, nu ke le dzɔdzɔm ale gblɔ na bena manɔ te ɖe afi sia. Wɛ amega ma yi o ne le toa me yi ge. Ah, coach, ne le yi sɔgbɔ xɔ ma kpalo ye. Eh, nu ka te ne le afi sia. Tsɔ pasa na. Coach. Wò amega ma yo, ɛhɛn, ɛ, etsɔ bɔ la na kaba. Ame kae le gblɔgblɔ be na nɔvinyea maƒo bɔ lɔ? Ye nye sia. Ye nye kɔtsia. Ɛɛ, tagbɔe ku na wòa? Ao la, mele biabia wɔm na wò. Tagbɔe le kuku na wòa? Ekema wòe mele dzidzim be na shampionya ne ƒo bɔ lɔ. Ɛ, madza, me nenema yo. O, ekema ne dzila gblɔ be na ɖe nu sie mewɔ kplo nyitsɔ mava yi ta. O, azɔ ŋutɔ míakpɔ nu si la dzɔa. Ewoo, ewoo. Ao, ao, madam, ao, ao, madam, taflatsɛ. Enyo, enyo, enya sia mave gblẽ na wò ŋkɔnɔlawo. O, ne susu be nyime nyɛ wa. O, enya sia mave gblẽ na srɔ̃. Ne susu be nyime dzesi o. Nyɔnu ma si dzi via me ve na o. O, ne susu be nyime nyɔ. Madame megabi dzi o. Ne susu be na nyime dzesi o. Madame dzeme dzeme, enɔvi ala ɖo toa me, ela ɖo toa me, ela ɖo toa me. Ɖe si ma dzo alo, edza ƒo bɔla alo ma ƒoe o. E, ela ƒo bɔla.
Ee, ee, ewoe, va, va, va, e, míaƒe champion ala ɖo toa me, ne tsɔ, ne tsɔ. Megaxe mɔ ne ko lo.

Oya oya oya oya yi ɖe dzi yi ɖe dzi. Ee ele ba la ƒo nyuie.
Ee champion nye nye ma.
O ele ba la ƒo nyuie ŋutɔ. Ee ele wɔ nyuie ŋutɔ. Meka ɖe dzi be na laga wɔ nyuie tsɔ wɔ ma.

telo ii ne dzila gblɔ nam bena wona bena nɔvinye be visa toa ii mawu nye mawu nye akpe na o akpe na o ii ne kpɔ agence ma wò ɖeka koe nye ame si le anɔ kplɔ ma ame bubu aɖeke magaɖɔli teƒe o ena nyam sia nenye bena nye kple nɔvinye mi vɔvɔa míayɔ wò biroa eye míade akpe na wò eye mawu akpe na wò hei hei celesta celesta hei aa ah, ah, nu ke dzɔ

E, nènyam sia? Ele be nàyi vɛ dra ɖo. Míayi ɖe ebe biɖoa fifi lae, míayi fifi lae, fifi lae. Enyo megbɔna maɖɔli nye dodo. Ee, nu kae matsɔ, nu kae matsɔ? Ei, megbɔna, megbɔna, megbɔna míadzo. Megbɔna lo dagã. Dra ɖo lo, meɖe kuku. A, kpɔ ɖa. Ee, ɖe nègaɖo ŋku akpete ma si ye megblɔ na wòa? Ɛɛ, ema si ye logo le nu. Meke gblɔ nɔ be nakɔ le ame eve dzi mele nɛ. Ʋe gbakple yibɔ. Ɛɛ. Egakpɔtɔ le gbɔwòa? Ee, enyo, enyo. Ee, nègaɖo ŋku brasolema si mekpɔ le gbɔwò, kɔwlɔa, gbakple gavi. Ee, yibɔtɔa, ɖe wogakpɔtɔ lia? Oo, enyo, enyo, enyo, enyo. Oo, nèkpɔ mea si mekpɔ le ɖetugbuimɔ ƒe apage dzia? Ema ya, eganya kpɔ ŋutɔ. Enyo, ekema nenie nèle sã? Oo, enyo, ɖe mɔ nam, emegbe matrɔ yɔ o. Ee, baby, nèganya kpɔ ŋutɔ. Baby, Ee, be,
ee, mekpɔe be na nenye be natsɔ ga na ma, natsɔ miliɔn mene alo matɔ̃ na. Miliɔn matɔ̃a? Ee, bebi.
Nu ka nèdzatsɔ?
Ee, gake hesɔ gbɔ akpe, nu ka ta? Oh, bebi, dze me.
Nu ka te nègale nya siwo biɔm ɖo? Ɖetugbie menye, mehiã naɖo siwo maƒle. Ale bena madra ɖokuinye ɖo nyuie na wò. Enu siawoa, nu yeyewo nye to. Oh, oh, oh, bebi, gake ga sia esɔ gbɔ akpa, eh? Ega sɔ gbɔ. Oh baby, miliɔn matɔ sɔgbɔ na wò akpa. Nyateƒe gblɔm nèlea? Aleke nàte ŋu zã miliɔn matɔ nenema ko eh? Enu sia mekpɔ nye naɖeke o. Ame si ƒomevie nènye, ekema mele didi be nànya madra ɖo nyuie na wòa? Enyo, ne medzi la tsɔe nam wòa, enyo, enyo. Enyo, eva xɔ ga sia va. Miliɔn matɔ. Enyɔ eya. Enyɔ. Ee, baby, gake ne ɖe nènya. Ee, enyo. Akpe na o, baby. Akpe na o. Get the best. I'll put me in my bag. Oh, wow. Ee, va fi sia. Enyo, megbɔna matsɔ nye akpetea. Enyo, nyateƒea. Enyo. Bye.
Magayi edzi anɔ gblɔ na wò be nàgblɔ na nɔviwò wòava dɔa me. Nye hã mele agbagba dzem ɣesia ɣi bena makpe ɖe mia ŋu. Menye dɔdeasi wònye be mawɔ dɔ ɖe teƒe o. Nenye be woyɔ mi fifi lae be woada akɔ aɖe, nye ɖeka nyemate ŋu nɔ mia ŋu o ɖe, ne mi mebu ta me oa? Adzɔ sia ela dzo le tɔ ƒe ŋkɔ me. Tafla tsɛ me nya le si ye dzila nye yi nugbeawo wowɔ avu ɖe entreprise sia ta. Nye me dzi bena nu siawo be dometɔ aɖeke ne ve me. Eke ma ƒo nu na nɔviwo.

Ee, dagã mesɔ gbevɔ loo. Nyawa nu koe mele nane wɔm nɔ. Ee, enyo ne nya nu sia. Mehiã be na nakpe ɖe nu nye natɔ awu sia ba afi sia na. Oo, afi sia. Ee, ɖe koe wo zẽ vi ɖe lo. Ele be nadze gbagba natɔe na. Ee, megana be na nu ma nedzo va ŋɔ mɔ lo. Oo, dagã menya nye ŋutɔ menya le sie ma wɔ na wa. Ee, ne nya nu sia le ma dzidzi mea. Awu sia wa wo megale wo dogo lo. Ah, mekã ɖe dzi na o. Ee, nyateƒe. ŋkeke vi aɖe koe kpɔtɔ maɖɔli nu siɔ na wò eviku nenye bena mekpɔ ga maƒle ƒe gã aɖe na wò maƒle ƒu gã aɖe hã na wò ee meganye awu siawo ƒe dometɔ aɖeke do ge mi dzanɔ lo kpɔ ɖa wowoe nye awu siwo maƒle na wò nenye bena nèɖe gbe yɔame ɖe ame la dzɔ nɔ zi ɖeka elabena nɔviwo va ɖo Hey, mele nɔ be naxa nu. Mekã ɖe dziwò nɔvinye. Nyemele vɔvɔm o elabena nèdze aɖi fia le mawuame gaxa nu dagame le ɔge na o. Hey, champion nye kpesia.

Nɔvinye, nɔvinye, nɔvinye, esia fiɔ nye. Nu ka wònye ne wòna nɔvinye? Ele bena va kpɔ mía koko yi ɖe kodzi. Va kpe ɖe nunye mía koko yi ɖe kodzi.

Ii nɔvinye, nye tsɔ me. Ii mɔkpɔkpɔ ɖeka si negakpɔtɔ le asinye. Tafla tse le be naku ʋu sia sisi ɖe lo. Nenye be nana ɖe dzɔ ɖe nɔvinye dzia, meta nu, meta nu na o. Magakpɔ ŋdodze si o. Medo taflatse ele agbea. Menyo megbɔna megbɔna mayɔ me sia. Taflatse ƒo nu nam le ele agbea.
Ekema ha sese sia nu mi le eye mekpɔ nɔvinyɔ ne tsɔ ʋu va lɔe. Kpɔ ɖa nɔte nu sia ɛ didi kamera ma didi kamera ma didi kamera ma esia ƒe gɔme ɖe ɛ didi kamera ma fifi la yi. Enɔ te nu sia. Ame sia ame ɖo la nya nu si ne dzɔa. Taflatse madame ti videoa. Eya ƒe nɔ taflatse dze me. Ele be na ti videoa fifi la yi ti videoa. Emi da tutu video aɖe ko. Ekpɔ ɖa nenye be na mi yi kɔndzi. Eye na ɖe dzɔ ɖe nɔvi nya dzi ne kpɔ. Me ta mawu na o. Mawu publie video sia me ɖe se ɖe la kpɔe. Ele vi blemo ma publie video sia. Nɔ te nu sia me gawel. Eya ƒe nɔ taflatse nɔ te videoa o. Kpɔe ne be ma nɔ te video o. enu sia nye vi wɔ kple nɔvi nya mele kpɔ ma alo si wole nu sia wɔma ɖe wɔ mele kpɔ ma ele ʋu kum galaha nu. nye mele aha ɖeke nu mɔ ɖe ko eme va dza hama va le aƒe me yi. nye si da ɖeke aha ye nenu mu hafi va lɔ nɔvi nya. nenɔ te nu sia. ele be na dze me dze me. wodze nɔ te video ɖeke wɔ. nɔvi nye kpɔ nɔvi nya na nda kpɔe ɖe nɔvi nya ɖe kpɔ nye tsɔ mɛ ɖe. Míele gbagba dzem bena míatu míaƒe karia ɖo. Míaƒe tsɔ me míele wɔm ɖe du. Edze yi ɖe mɔ dzi hafi ƒo basketball na azɔ akpɔ ɖa. Ele be nàkpɔe be afɔ ɖa. Aleke wole nu sia wɔ ge ɖo? Alo gbɔngbɔn vɔ̃e nènye va bena yeava gblẽ míaƒe agbewo dome na mí alo enyo ku ʋɛ ɖeke meli o. Nu si wònyea nèle kpɔ ge. Megblɔe na wò nèle kpɔ ge. Eh, babe, eh, medzi bena míadzo. Nenye bena nane va lia, wolayɔ mí, wolagblɔe na mí. O, nya ka gblɔm nèle? Aola, nyemele nya sem nyuie o. Nya ka wònye gblɔm nèle? Fi kae nèdi be yewoadzo yi? Mi mele afi aɖeke yim o. Ame aɖeke mele dzodzom le afi sia o. Ame aɖeke madzo le afi sia nenye bena nɔvinyea mefɔ o. Gake wole gbɔ kpɔm vɔ. Biblia nèle? Mi mele afi aɖeke yim o. Ele be miadze eme ne esia le la ka ɖe eme nɛ. Mi la dzo zã ɖe ya? Hey baby, nye mele vovon le afi sia. Ƒe siwo le afi sia, womele dzidzɔ dom na mo ŋutɔ ne nya. Enyɔ eme nya nu sia enu sia. Baba ɖe na o. Ekpɔ amegã, ele be nakpɔ srɔ̃ wòa gbɔ lo. Ale si ye wole dɔmedzoe dom na ma, ele be nakpɔe gbɔ. Mele be na woaganɔ nya fuflu siwo be dometɔ aɖeke gblɔ le afi sia lo. Matsɔ nye asi ve atsɔ gblẽ nu le yebe ŋutilã ŋuti lo. Ɛhɛn. Medo taflatse, medo taflatse gã aɖe na wò. Nye mate ŋu ka ɖe edzi bena nɔvinye wɔ nu si o. Nèɖo la ka ɖe edzi loo. Nèɖo la ka ɖe nu sia dzi. Nu si ye nɔviwò wɔ kple nɔvinye ye nye sia. Ke nɔviwòa ela xe fe. Ela xe fe vevi ɖe ŋutɔ. Ɖe magate ŋu zɔ kea? Ɖe magate ŋu ƒo basketball kea? Nu si koe medzi na enye bena maƒo basketball le duta. Eye nu sia va dzɔ. Ɖekoe mele mɔ dzi be mayi ɖe ambassade d'Amérique be mava xɔ visa nya kple dadanye. Ame ka dzie medze agɔ le? Medze agɔ bebinye. Ŋutɔ nèle champion nya kpɔm a? Nɔvinya eɖo la ke va nɔ basketball ƒom. Eja ve ƒo basketball le juta. Gake kpɔ nu si enɔviwo wɔ nɛ ɖa. Nɔviwoa, megadzi bena nɔvinye nenɔ agbe nam o. Kpɔ ale si wòmlɔ anyi ɖe afi sia ɖa. Ei, nɔviwoa, ele axe fe. Mewɔ kɔntrol aɖeke o. Kpɔ ale si wowɔ nɔvinya na ɖa. Ah, ele axe fe. Nya ma kae gblɔe le axe fe. medo taflatse ee medo taflatse gã ɖe na o meka ɖe dzi be na naɖe li míawɔ ku ɖe nu sia nu nɔvinye edze ke ve ƒo basketball le dzuta egblẽ miabe tsɔ mia dome tsɔ yi ɖa tsɔ yi ɖa Eh, meda asi ɖe edzi bena nɔvinye medza yi. Medo taflatse gã ɖe. Kpɔ ɖa, menye bena nanɔ taflatse do na mí o lo. Enu sia mí medza xɔe nenema o. Mí mele xɔ ge nenema o. Ɖe mɔ na ne magblɔ nya siwo nele asinya na mi. Gbã do ŋkɔa, nɔviwòa, ela kpɔ kɔndzi be nya ɖe sia ɖe gbɔ. Evelia, kɔdzi be ga, atike, nu ɖe sia ɖe. Nɔviwòe nye ame si dze akpɔ nu siwo katã gbɔ. Mamlɛ si neli, si negale vevi ɖe ŋutɔ tsɔ wua? Nɔviwòa, ela ɖe nɔvinya. Ɛɛ, ela ɖi. Nɔvinya, aa ye wònye. Esia ta nu sia nu le yiyim nyuie. Nye megadzi la ƒo nu sɔgbɔ o. Ee, menyae be na nèle dzi bim le ɣeyiɣi sia me. Míaƒo nuku ɖe nu sia nu le emegbe. Nèse nya. Nye megadi la gblɔ nya sia ko o. Nenye be nɔviwò ava, míayi ɖe kpovitɔ gbɔ, eye míagblɔ nu si ɖe dzɔ ɖe nɔvinya dzia. Medo gbe na ame sia ame. Aleke wòwɔ nɔ ɖo? Mexɔ gbe, ɖɔkta. Tafla tsɛ, ɖee míagate ŋu wɔ analyse ɖo na ma, elabena mele veve sem ale gbegbe. Míewɔ analyse sɔgbɔ na wò vɔ. Le ma dzidzimea, wola dze dɔwɔwɔ na wò. Enyo. Ɖɔkta la va kpɔ wò le ma dzidzime. Enyo. Ee, Tafla tsɛ, ɖee mate kpɔ ɖɔkta ŋutia? Ee, ele ebe bureau-a. Kplɔm ɖo va míyi. Ee, Tafla tsɛ lo. Mikpɔ paradiso si le anyigba dzi ɖa loo. Hei! Azɔ aƒe sia me nɔvinye le srɔ̃ ɖe gelea. Hei! A a a a. Ee, nya siwo mele nu siam kago lo. Nke le ƒo do nam. Hey! Eto nye! Eto nye, eto nye sesẽ, eto nye kpesia. Hey, esia yɔna be to nye. Mikpɔ to nye ɖa. Hey! Hey, wò ŋutɔ kpɔ ɖe aƒe sia me nya kpɔ ale gbegbe. Hey! Hey! Hey! Hey, paradiso me nye sia loo. Ekema nɔvinye dzanɔ dzidzɔ kpɔm le nu siawo me. Etonye. Hey! Hey! kple nu siawo aɖe nye megadza bu tame aɖeke nye megadza do tame bu aɖeke na ɖokui nye ɖegbede nye megale tame aɖeke bugo hei aɖaba dze me dzolia ei nye be kɔƒe me tɔ katã woɖo la kpɔ nu sia mi megala he dada be nya aɖeke mo ei kpɔ esia ɖa ei mali kpɔ kpɔ ale si esia le afi sia ɖa hei Ei! Kpɔ ɖa, manɔ anyi. Kpɔ, kpɔ ale si wòle dzi yim ɖa, kpɔ ale si wòle dzi yim ɖa. Ne nye be menɔ anyi ɖe nu sia dzia, ee, nyemagabu nu atame aɖeke o. Afi sia koe nye hamedza nɔna. Hei! Champion nye, iye wɔ nu sia. Nye ŋutɔ menya mekã ɖe dzi o. Megblɔ nya sia bena mekãna ɖe nɔvinya dzi. Egakpɔkpɔ ye dzi sɔ gbɔ na wò ale gbegbe. Nye ŋutɔ menya nya si gblɔm mele. Medo taflatse Giovanni. Nèɖo la wɔ ɖe nya si míegblɔa dzi. Esia ƒe gɔme ɖe? Nyemele asi dage ɖe nya sia ƒe ɖeke dzi o.
Taflatsɛ lo, afi kae nɔvinye be xɔa me le? Ele be nàyi ɖe miɔ dzi nàlia escalier. Enyo enyo, Mawu neyra wò. Miyi ɖe srɔ̃ ƒe xɔ me. Mi mele afi aɖeke yim o. Nèsee nyuie, mi mele afi aɖeke yim o. Esrɔ̃ ka be xɔ me? Ɛ̃? Aɖaba dze ne dzo lea. Nu kae mele nyi nyuie le gbɔa o? Nye mele gɔme sem o. Mesie mi mekpɔ kpɔ mi medze si wa. Avu me tɔa la va tsi mia gbɔ. Aleke nu sia la yi ɖo? Aleke nu sia la wɔ ate ŋu va eme ɖo? Azɔa nye si nye srɔ̃ ɖe. Nu kae le le tɔ nɔ kpɔ bena mawɔ? Ame kae le nua ƒom? E, eha ye le nua ƒom a? Ne le nya nu si la nyo na wa. Nye me vea mi lɔ miabe gbemelã be nuwo ne miadzo le afisia. Migava nɔ fu ɖe nam o. Ta gbegble na wa. Egbe ɖe.
Esia madzɔ le aƒe sia me o. De bubu le srɔ̃nya nu eme kɔa? E, kpɔ ɖa, nènya, mele dzigbɔɖi xɔm na mi. Menya be mele dzigbɔɖi xɔm. Ƒomedzila gblɔ nye ɖeka na mi. Ne enye be na aʋa dzi mi le le aƒe sia mea, nyemafa na mi o loo. Aƒe sia me ko nɔ ge mi le loo. Nèŋe afɔ na nɔvinye. Nègblẽ ye be tsɔmea me nɛ. Ye be nu ɖe sia ɖe. Ƒome ɖeka si nele asinyea, nègblẽ dome. Nɔvi ɖeka pɛ si nele asinyea. ame ɖeka si nelia kpe ɖe nunye mato le ahedada me negblẽ dome eye neva le afi sia le nya fuflu gblɔ na he ee kpɔ ɖa ewo na maklã o nenye bena nègatso mɔ na ma wòaɖua wɔ anyigbae nàtsa wo nɔ megamama ŋkpɔ o lo megamama ŋkpɔ ee nɔvinye va mi ɖe srɔ̃ be xɔ me meɖe kuku wòadzo ɖa le mɔdzi na mava yi movitɔ enɔ te maʋu mɔ nɔ Nanɔ te ɖe afi ma mete le naɖeke teti wɔ go. Nenye be ne mamia maɖe naɖe tsɔ fia o. Nu fluflu. Giovanni. Ewɔe do nu siwo da ɖi. Esia te ele be nakpe dzi. Nu siwo katã wonye ŋukpe ƒe nu le agbe me na. Aleke miate nɔ mɔ kpɔm na enu sia tso gbɔnye? Nyemate ŋu se nu sia gɔme o. E, aleke miate nɔ gbɔgblɔm be na manɔ xɔ me gbakple nyɔnu aɖe si nyemedze si o? Ɖola wɔ nyametsotso aɖe le tsɔtsɔe me. Meɖola wɔ nyametsotso aɖeke le tsɔtsɔe me. Mèɖo mɔnukpɔkpɔ aɖeke o. Nèɖo la wɔ nu si mígblɔa. Ɖo ŋku, kpovitɔwo le wò dzi. Enya sia egakpɔtɔ le dzi o. Esia ƒe gɔme ɖe hẽ? Enu sia ele ko abe nàdrɔ̃ ene. Ɖe wòe wò ŋutɔ nàte ŋu kpe dzia? Èɖe susu be efa nenema? Aleke nàte ŋu wɔ nu sia? Vodadavi sue sia nèva trɔ nu sia le dadam ɖe dzinye. Eye ŋutɔ hã mele dzodzom eya lo. Giovanni. Ee, medzo.